Bagşylarymyz, sazandalarymyz ine şu goşgynyň gahrymanlary. Şeýle adamlaryň birem häzir aramyzda ýok. Ajaýyp bagşylarymyzyň biri Döwletgeldi Ökdürowdy. Döwletgeldi Ökdürow hakynda Türkmenistan Radiosynyň şu golaýdaky berlen gepleşikleriň birinde rus dilinde biz ýatlapdyk. Şu hakynda gürrüň edilipdi. Öň radioda ýaňlanmaýan aýdymlarynyň käbiri ýaňlandyrylypdy şonda. Şony diňleýjilerimiziň köpüsi gowy görüpdirler şo edilen gürrüňem, ol eşdirilen aýdymlaram. Zor birazlary şony örän gowy diýipdi ýani ýatlanyňyzam gowy boldy, täze tapylan aýdymlaryny eşdirmeňizem örän gowy boldy diýip aýtdylar. Jaň edip aýtdylar, gelip aýdanlar bar. Ine şoň ýaly diňlänleriň birem belli bagşylarymyzyň biri Aman Gowşudow. Biz häzir şoň bilen gürrüňleşip otyrys. Aman ynha, Döwletgeldi bilen sizem belli bir ýyllarda, belli bir öwrümlerde tanyşyp gören ekeniňiz, iý saçyp görüpsiňiz. Şu hakynda sizem özüňizde galan käbir ýatlamalaryňyzy täzirlegiňiz bolsa bir gürrüň berseňiz. Hudaýguly.
Döwletgeldi dogrudanam talantly bagşydy. Ýöne ömri gysga eken neressäň hemme etjek güýjüniň ýetýän zatlaryny etmäge ýetişmedi. Men Döwletgeldi bilen ilkinji duşuşygym bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda bolup geçdi. Şol ýylda ynha Aşgabadyň Merkez seýil bagynda ýaşlaryň festiwaly geçirilýärdi. Şol konsertde-de bolsa menem aýdym aýtmaly boldum. Şoň bilen birlikde-de men hem gyjagam çalýardym, aýdymyň daşyndanam. Onnoň şol öz deň-duş aýdym aýdýan oglanlarymyň ýanynda kowgam berýärdim. Ine, şol ýagdaýda birden ýanyma bir eldutarly Bir ýigit çykan oglan geldi. Geldi-de, meniň şony özüni gyjakda kowup bermegimi haýyş etdi şo çykyş edende. Menem bu ýigide razylyk berdim. Onnoň ikimiz oturyp, şonuň aýtjak aýdymyny bir öňünden gaýtaladyk. Gaýtaladyk, yzyndanam ýaňky ýigidiň nobaty gelende, biz onnoň konserte çykyş etdik. Şonda. Ol ýigit şo Senemiň diýen halk aýdymyny aýtdy. Sizem sazandarlyk etdiňizmi? Menem şo gyjakda ýanyna sazandarlyk etdim. Şonda ýadymda galan zat, şeýle bir şowhunly gowy aýtdy şony. Ýaňky diňleýjilerem muny gowy kabul etdi. Şeýdip, onnoň şol konsertden soň näme, herimiz. Bir ýany biz ol bir-birimiz bilen dagy şeýdip aýrylyşyp gitdik. Hä, iş-güýjüň bilen. Iş-güýç bilen näme, şo aýrylyşylyp edildi, ony biz bilemzok bir-birimiz. Onsoň şo ýyllardan soň ep-esli ýyl geçdi. Aý, men näme, uçilişije okuwa girdim, muzykanyň uçilişije, soň armiýa gidip geldim. Menä bir gün radiony diňläp otyrdym welin, bir küştdan aýdym aýdyldy. Şo gözel sumaryň nary Garrygala myhman bolsaň daglar Ýene bir aýdym. Onnoň munuň aýdýan bilen ýaňky gyzyklanyp gördüm töweregimdäki diňläp oturanlar bilen. Olar ozaldan diňleýän eken. Bir Döwletgeldi Bökdürow şo gowy aýdymlary bilen halka özüni tanatdy diýip aýtdylar. Şonluk bilen onnoň muny Şu öz deň-duş oglanlarymdan soraşdyryp ideshdirip görsem, bu şol elli dokuzynjy ýylda meniň kowan, ýa gyjakdok-sazandarlyk eden bagşym. Hawa, sazandarlyk eden bagşym bolup çykdy. Indi ýaňky aýdýan gürrüňlemem baryp altmyş bäşinji ýyllaň içi. Hawa. Onsoň. Ýaňky o döwürde menem men özümem efirde halk tanalýan aýdymçy bolup ýördüm da o wagt men belli belli aýdymlarym bar ynha Gülhanym diýdi Bilbil gördüm aýdyp ýördüm Açylmazmy diýen aýdymlary aýdyp ýördüm onsoň bu soň Döwletgeldi neresse başga da kän aýdym ýazdyrdy bir eşdildi soň Apat diýdi onnoň. Ýene bir topar gowy aýdymlar Bibijan şeýle bir mähirli gowy aýdym Maral hawa şunuň ýaly gowy aýdymlar bar da özboluşly bir hili ýa tebigy bir hil özboluşly ýerine ýetirijiligem bar da onuň şeýle ýa aýdymlaram gutarnykly şeýle kämilleşen aýdymlar dörederdi. Ynha onda Belli bir wagta ýetende men özümem bir näsaglyk bilen aýdym-sazy goýmaly boldum. Kyn bolsabam, näme. Onnoň Döwletgellem şo daş gulakdan eşdildi. Olam näsag bolup şeýdip arasyny üzdi. Onnoň köp ýyllar ýöne şeýdip radioda bir-birimizi eşdip, näme, golaýda. Gaýybany tanaly. Gaýybany tanalýa, ol hormatam goýulýa. Onsoň. Şu soňky ýyllarda ýene täzeden men aýdyma başladym. Onnoň şol tele ekranlaň üsti bilen gabat geldim bolup görsem Döwletkellem başlan ýaly. Ynha onnoň muň bilen segsen dokuzynjy ýylyň ýadyma düşýär ýigrimi dokuzynjy maýynda Şol opera balet teatrynda bagşylaryň birinji gurultaýy boldy. Şol gurultaýda ýaňky Döwletgeldi bilen biz duşduk, oturdyk. Özara pikir alyşdyk. Şonda o neresse şol dört sany efire ýazdyrmak üçin taýýar aýdymynyň bardygyny aýtdy. Ä, şol ýaz, indi ýazdyrmak üçinem sazanda gerek, gyjakçy gerek-dä, şu näme, bagşy bolsaňam gyjakçy bolsa gowy bolýar-a. Onam şo gyjakçy bir gabat getirip bilmeýändigi barada aýtdy. Aý, gyjak meselesi bolanda näme, bizem kösenýändigimizi aýtdyk, dogrusyny aýtmaly-a. A şeýdip ondan ikimiz bir ýeňilräk zeýreşdik. Ondan şo gün agşamam, konsert boldy, bagyşlan konsert. Şonda men çykyş etdim. Emma Döwletgeldi bilemok näme sebäpleri görapmy çykyş etmedi. Şeýdip ýene aramyz açyldy. Ýene daş gulakdan biri-birimiz barada eşidilýär. Ol maňa golaý näme, ozal hem, hawa, golaý gatnaşandak-da biz. Onsoň şeýdip Daş gulakdan soň ýaranak diýip eşidildi. Soň bir günem neresse aradan çykypdyr diýip eşitdik. Ýa şo döwürlerem şu edebiýat sungatyň sahypalarynda Döwletgeldi barada ullakan makala-da çap etdiler. Gynanç bildirip. Gynanç bildirip hem şuň döredijiligi barada, bagşylygy barada neressäň. Ine muny okadyk, dogusy gynandyk. Hawa. Ynha. Onnoň şo ýagdaýdan soň, ine, ýaňy ýakynda, ýaňky Hudaýgul seň aýdyşyň ýaly, aý, bir ýeňilräk radiony diňläp özbaşdak güýmenip ýörkäm, birden rus gepleşikde Allaýar Şürife söz berildi-de, bi Döwletgeldi barada aýdyberdi. Ýaňky Döwletgeldiň şeýle bagşylygy barada, şeýle talantlylygy barada, adamkärçiliginiň şeýle mylaýym gowulygy barada, Onsoňam şonuň ýaňky halk arasynda aýdan aýdymlaryndan biriniň şu getirilendigini, ýaňky şony diňleýin. Doganynyň getiren. A, doganynyň getirendigini aýtdy. Onsoňam şol goýberdiler şol aýdymy. A, bir özi gaty marymrak, şo welin naragajy diýip ol düşündirip aýtdy dagy. Naragajyndan aýdym etdi diýip şol. Ondan muny men diňledim ony. Dogrusy gulagyma gaty hoş ýakdy. Özi şol öý magnitofonuna çaltrak ýazylypmy, nämemi şol, şeýle bir şu bap gidýä-de, şeýle güýçli hoş ýakýa gulagyňa. Onsoň. Gyz maňa, Men ony pikirem edemok, ol aýdym soň eşdiler, eşdilmez diýip, näme, bolýa-da şoň ýaly. Bir sapar goýberilýär, şoň bilen otur, ýatyp galýar. Onsoň şu Döwletgeldi neressäň şo eden azabyny men halka golaýdan eşitdirmek üçin şony üstünde täzeden işlemäge başladym. Onsoň muny. Heňini eýdip-beýdip ýagty özümçe gurnaşdyrdym men. Şol ýöne Döwletgeldiň edýän perdelerinden çykman. Şu özeniňki boýunça. Hä, şoň özenini şonuň aýdym edip aldym men. Onsoň bu sözlerem dogrusy ýadyma düşüp duranok. Muny bir sapar eşidenim bilen. Ol dürli halklarda-da ýa. Türk dilini gürleýän halklarda şol aýdym aýdylýar. Ol ertir özboluşly aýdýar, Ýelpe Lebem diýip. Ol bütin halk bilýär ony. Köp nusgasy bar. Köp nusgasy bar. Ýa onuň muny şol o sözi ýadyma düşenokmy, çagalar ejesi ýatladýar, çagalar bir ýerini ýatladýar. Şeýdip muny oňardygymça aýdym etdim onuň bu ýagty. Esasy öňki Döwletgeldiň aýdymy ol öýtgändigi. Emma sünneledim-de. Dogurymy? Timarladym.
Timarladym.
Onsoň muny öz şol hemişeki sazandaram ine Atagulyýew, Ýolaman Nuryýew, ine şulara görkezdim men. Görkezdim, bularam şeýle golladylar. Gerek ýerinde özlerem o cagyş ýerini düzetdi, bu cagyş ýerini timarlaşdyrdy. Şeýtde köplük bilen ynha bir aýdym boldy durup. Ýolaman Nuryýew ýaňky aýdymy maňa ýazdyrmagy maslahat berdi. Şoň maslahaty bilen muny gowy edip ýaňky taýýarlandyk. Üç bolup, onsoň ynha, şu gorada radio efir üçin ony ýazdyrdyk.